Psalm za pakhatna, Psalm za pakhatna, chang hnih a leh chang thum aw chang li chang thum thleng hian kawng tha famkim ah chuan fing takin ka awm ang a, aw engtikah nge ka hne nei lo kal ang Ka in chhungah thinlung tha famkim puiin ka awm ang. Thil tha lo reng reng ka mithmuah chuan ka dah lo vang. Kal peng te thil tih chu ka hua a ni, keimah a pet lo vang. Thinlung luhlul chuan mi kalsan a nga. Sam vek, za pahnih na chang sawmhnih pariat. I chhiah loh tefa te chu an awm reng ang a, an thlah te chu i hma tih ngeh in a awm ang. I chhiah hlawh tefa te chu an awm reng ang a, i hma tih ngeh in an awm ang. Salm za sawmhnih pariat changa.

sarih atang hian. Tin, Philadelphia khuaa Kawrngo tirhkoh hnenah chuan heti hian ziak rawh, Mi thianglima, mi dik taka Davida cha pi neia, tuma khar lo tura hawnga, tuma hawn lo tura khara khan heng thu hi a sawi a ni. I thil tihte ka hria, chakna tlemte chauh i neia. Chuti chung pawhin ka thu i pawm a, ka hming pawh i phat lo va, tu hma khar thei loh i hma kawngka ka hawng e. Chuti chung pawhin ka thu i pawm a, Lalpan a thu kan chhiar te, kan za tan a thar in mal min sawm sak theuh rawh se. Amen. Pathian hma kun in i lo tawngtai u. Lalpa, chungnung ber kan Pathian.

Kawlram hun hrang hranga khawvelah hian kan awm tak hliai nuai a. Chu mi te hnenah chuan i rawng pawl tu tlawm tak tak mai hmang ten thu i sawi thi. Zawl nei te, lal te, vangtir koh te, Thil hrang hrang hmanga Lalpa thu lo sawitu khan heng ni tawp ni hnuhnunga zan in a ngahteiin kan zingah thu rawn sawi leh la. Hmanlaia thu ziah kan Bible ami i thuropui takte hi Hmanlai mite tan a awmzia a ner bawk khan zanin a ke ni han awm hote tan hian heng thu kan chhiar te awmzia han neih thar tir leh ang che. Lali Sual ningin kan dil a che. Amen. Hei Pastor kiang a awm nuam kan ti khawp mai a, a ni hi zaithiam deuh mai te a ni tiin hria maw aw te ka ti a, nichhung pawi zaithiam an nia. Khilai kang vai a Manipur area chhunga an awmna kan kal a, a khilai khi Manipur leh Meitei intihbuaina a front line a hlauhawm lai ber a ral ṭi lai tak a awm a nia. An kohhran kan va tlawh a, a Pastoral Counselling Training khilai kan Minister te, hnenah counselling training te in kan rawn kal a, chuta bial upa te Koran mi te kan rawn tlawh na an lo sawi zet a, kan pastor hian a Koran mi te tan a nun zawng zawng a pe, Mizoram hian lakir lo sela kan duh khawp. mai tel lo tiah a khat hian meitei ho nen an buaina ṭa va lo chet te kha aw ral ho amah avangin an thlamuang lutuk a ni. Hei pastor miin pe a ni a. Hetiang ri mai chu min suk nawra chak ni awm tak hian in hmu mai thei. Rinna mi chak a ni. Chuvang chuan a awm chhung hian kawr a lo ten lo chhawr tangkai hle ula pavalai te pawhin lo tlang nen pui ngala, lo hmang tangkai ula thiam nana sa tak nei. Talent nasa tak nei an ni a, chuvang chuan e Pastor hoin hlim takin bial nuam tak lo ni zel rual kan duh tak meuh meuh a ni tihah kan sawi nawn leh hram a ni. Awle zai lam kan hei kan inmukhawm thukharna, a tlang zirna te pawh niang chu atan, ka thinlung a Pathian min pek ve chu. Tunlai khawvelah hian tum neia awm ka va hun em tih hi a nei a, tum nei ni awm ang u, hawi lam nei ni awm ang u, hawi vang vang lam thlir ran ran, Thlen tum chin nei ngar ngar zawngin pavalai te, thalai pawl te, nu leh pa naupang tleirawl te hi awm a hun e. Tih lai hi a kan sawi duh lai chu a nia, ka sawi thiam lo khawp mai a. Mina ran kan ni vek mai a, mahse Pathian hian a zawn chu. Mina ran te zingah hian amah a vang a hawi lam nei, tin zawn nei, amah rinchhana he khawvelah hian eh eng nge ni umm amah rinchhana tum nei ngar ngar a awm turin min duh a ni. Hei mithiam te chuan min sawi a umm khawvelah hian. Mihring kan tam telh telh khawp mai. Mahse, heti zozai mihring tam tam em em pung hum hum karah hian a tha lo zawnga liam zawih zawih an awm lai hian he khawvel mihring tam lutuk a reng tum nei zawnga thil kalpui chawt chawt hi chu mihring awmze nen la ni deuh zel an ti a ni. Hei Dubai sorkarin Times of India magazine ka chhiar a ka hmuh chu tian an ta han tar lang a, Dubai sorkar ho khian ram leilung chhunga an mineral resource khi an thlir a. Chuta an thlir a an hmuh chhuah chu kan theih rei tawh dawn lo Kan hmalam kum sawm sawm sawm ni bawr vel lo awm sela, Dubai ram hi heti ringawt chuan kan daih rei dawn lo tih kha hlauhthawn an nei a ni ang tih. Project lian siam turin Project lem siam turin mithiam te kha ti khan farm lianpui pui kha an chaw lut ta a ni. An ram kum sawm sarih lo la awm tura tunah chen te leh sawm panga a Lo pum pawh ni se, kum, sawm, sarih lo la awm tur thlengah niang nara an awm thei dan tur rual hman la siam turin plan leh project an siamtir a ni kan ti a. Chu chu an ti ut ut mai a ni. Ulotu tur lai khawvela hian chhungkuaa pawh mahni nge pawh hi kawng sawm ni kawng sawm ni lo kal leh se la, rinna hian ka tlu bawk sawp ang nge, ka thal let tawp ang nge, Kohhran tana hman tlak miah lamah ka chhuak ang nge.

Te rak te, i bul lam te mah la i tawp na lo i lian telh telh ang a tiang khan Davida chak lo na khat baw chhiat na khat a chhungkaw chu chhungkaw nalh lo tak chhungkaw history chhungkaw background ropui sawi tur nei reng reng lo khat kha chhungkaw kha a lo ar tel tel a lo ropui tel tel

Kawrin ho ka innem but fual nana na chu tisawn e tesawn tuan fat a sawm an van arh ta em an van chhang tha em tawma ti chim thei lo ang mai saw an awm luih mai saw ti tur ang hi.

Pastor a nih tur hian ka thinlung hi a rawn hmin so vek a, thu tiam rawh tiam rawh hian min ngawrh a, tah chuan he lo pa chutih chu ka ti a thil pathum ka intiam a, tah chuan ka dam chhungin ka ka zu reng reng a lut ve ngai lo.

Ka dam chhungin kawppui nupui ka neih hma loh chuan mipat hmeichhia ka sex bawrhlawh na lakin ka tlu ve ngai lo vang ka ti. Chu chu ka dam chhung hian chung thil pathum chu vawi thleng hian. ka nunah hian a la thleng ve a, chaw pathum avang chuan paihna hian in hma pastor ka la ni ve, kawng sawmthum pariat pastor rawpawlna lalpa in a chak lo a chak lo in min dah a, ka luhhlin in pastor na rami turin lalpa, Ka dil lo che khawngai takin ka theihna zawng zawng ka chak dan zawng zawng. Ka hun tar ber ka dar tar leh minute tam mai hi Corona zinga i rawngbawr na atan ka hman ka ti. Ka rawngbawr chhung khan chutiang ni chuan ka thawk ve a.

Kawng rin pawh ka laih awm, te pawhin kawng leh lamah chuan tluk leh tin fawm te hian kan awm a, changin kan awn a, changin kan ding, changin kan tlu leh kan tho leh a, kan ze thing leh deuh a, kan lo tho leh deuh a, ah kan bawk sawm leh deuh a, kan awn ruai ruai a, chutiang deuh chuan kan awm thin. Tawte nge Pathian in a kalsan ve nuai ni lo? Lalpa dan a ti tum nei reng rawng. Lalpa vanga he khawvela awm tum dan bik nei reng rawng. Nehemiah kha kei zawngin Lalpa ṭihna vain chutiang chu ka ti ve lo vang. Pathian leh ka tur ka chian in ngaihtuhnawm ka nih chu. Lawk a ziak bawng kua ah te khan bawng kua chang sawmnga pakhat ah khan rawng a bawr ṭahim deuh dawn chuan a leh sual. Galili bial ah te rawng an bawr ṭha dawn chauh a, nimahsela a chhang damna hnathawh hlenna tur atan. An vuanga leh anga an khen mek na tur Jerusalem lam kha a hawi tui mai. Jerusalem lam ah a hawi tlat a kal a tum tlat tih Bible in kan hmuh a ni chu ziah chu mawi ka ti lutuk.

Pavalai zingah hian hmun hrang hrang in ka lo kal ve thin. Program vawi zet chuan Pavalai zing ka kal ve thin. Sahni panga a tangkai. Tah chuan ka kal ka kal a chung tak mi tam tak in an lo an tluk chhan ka kiang an sawi thin chu. Chawpchar pu.

Nupa tuak hlasari chu a keng leh tir a vang ramah kal tur ka ni lo. Krista thisen vang chauha van a kal tur ka ni tih ka thinlungah hian a fiah thin. Chaw van ka kalna tura min buatsaih ah chuan chu chu ka tum ngar ngar.

Fangalainei aw, van ram khi ka kal dawn a ni tih mahni leh mahni in diam tir e. Zaw pakhat ka ngaisam khawp mai zaw pathum sawm dum pathum ah hian ka mit dan thutthleng ka siam diam ti ber a. Zaw pahnih pavalai zaw pah ni tlat te hian ka hria a dik hian ka hria.

Hei politics te hi Mizoram politics a ngai chuan in hman ve lo ka duh. Pastor aṭang in ka pin sawn tawh a, mi pakhat chuan party te khel ve la politics a nih hmel ve la min ti hle maw? ka lut dawn lo tih ka chian. Mipui la kan kher dan leh kan rama politics kan kalpui dan, party mi te la an kalpui dan daih hian ka kher ve lo. Khuale tui mi ka tia vangin vote erawh chu ka thlak zel ang. Ka vanram kawng ka kal dan lehna ka ngaihtuah hian ka kher ve lo ka ti.

Ka nih a, ka mawng ten khawl zawih zawih na tur chu ka ni dawn lo a tihna ang te a ni. Fate nen a inpe tha thei lo, inte la kher kar pakhat a lal awm chhun ang mai a, ka thu thu a ni, inti khur khur tur ka ni dawn lo. Tlangval awm takin chhung kuah ka huap ang a, ka fate tan ka rilru ka pe ang a, fate chu kawng dikah ka hruai ang a, ka fate chu puitling taka an awm theih na turin ka chher ang, ka chhawng kuah ka bu luk lo vang a, pa ber avangin ka fate depression an nei ve lo vang, a hlavin ka fate chuan min hlau lo vang.

Loh thenlung loh lawmna chuan mi kalsan thawmhnaw pum thawm ah hian loh nawm ka ti em em mai chu ka chhiar nawm ka chhiar nawm thin ve pai pawh hi i thil ti te ka hriat chak na tlem te chauh i nei a nawi ka tih lai tak chung chu tih chung pawi tih lai hi a ni. Pathian thu hi a van ropui tak a ni. Philadelphia kohhran hi hei a chak lo kohhran chak lo sawisel kai kohhran a chakna a thlem a thil tha te tlem a tlem hlai a awm chhuan tlak lo tam tak a ni. Mahse, hei Pathian ko remlo rawn bawmna hian a chak fual fuah te, a fel a fel a ṭhak ṭhak, a ṭhin ṭhin, a te ṭhak ṭhak, a hlei tling tling, a inpek pek, a number one. An chhang hi hi chu an lo ni phak lo em mai thei. Rawngbawnah hian ka background te sawi sawi lai khaw tak te vang tlar tha chuan ka ni. Chhawngkaw rethei taka sei hian kan ni a, chhuan tur kan nei lo, sakna kan nei lo tih ka inhria a, mahse,

Sawiziaktu rawng reng chung pawh ka hming i khat lo han ti lai. Chuti chung pawhin ka thu i pawm a, ka hming i khat lo. Unaute, kan nih tum tura ka rilru lian em em mai chu, chuti chung pawha.

Hosea chhungkua te, Bible in Pathian thutthlum lo kalna chhungkua reh reh kha mak tak tak, ho tak tak, tiawm tak, tilo tilo awm tak ti min chhiatna lo nei zauh. Thla te thla leh chhawng ah tuper emaw kha famkim lawmna lian tak lo nei.

Paw chianna kan nei nual man chung pawha tlu hlem lo, bo hlem lo va, Lalpa fakin a chawi mawi ang, min tlan tua lio fak in tia vawiin Pathian fak leh thi in tu hi a ni, Pathian in a zawn ni. Chuvang chuan zainah hian kan Pathian hi va tha em, chuvang chuan a hming lam tu, amah phat lo tu ni tum tur a ni.

Aw naute aw, in lei tha tha en lo tur an ni lo. Hei in khua kan hawi vel a, vawiina aa awm alawm te te sikul tlang vel vel te an nih hi in tha tak tak a van ding tam ve tawh ta. Tawn mahse erawh kan lo kal ve thin, Sana Zawal Sawmsarih, Paruk Sawmsarih pasarih sarih riat, sarih khua chho pawl vel a,

Chu lai in sak phei chu plant house mi thiam ten architect te engineer tena uluk em em hi an plant a ni a va hre tawh tak em aw ka rilru a in aia sak pawimawh chu a luah tawh tawh chhung kaw nun sak hi a van pawimawh tak em.

Lirthei an thlan chak lutuk a, tumnei lo fapa te an tam tawh lutuk a, tawngtai hman lo fapa te, Catherine mi la zirna tir hman lo fapa tupa te hmu lo deuh. Chawhmeh a tawngtai na tir ve hman lo tupa tunu te an tam tawh lutuk a, Bulauber leng hman. Inkhawm hlana accident te kan van tam tak e. He lo hia ka hmu maw chu lo hian i chhia lawmte fa te chuan awm reng ang a, an thlah te chu i hma tih nge ka duh ang. He Pathian thu hi ka thawk ve le hian kan chhiar thin i chhia lawmte fa te chuan awm reng ang. Lalpa. Mite tak te mai pi leh pu te tlawm tak chhuat tur an lo awm a nia. I chhia lo te fa te chuan in ring an tha te chu lei ah hian ti ngeiin an awm a a ti hi chutiang chhungkua chutiang hawi chhungkua nih chu ka dil ve chiang ti daih a ni. Zingte chu a hmai ah chuan chutiang hawi zawng a tawngtai in a van nuam tak.

Vawilah hian tlo hi kher leh u. Kan Pathian lo hawi ila, ko ran hmel ila, chhawm kuai hlim ila, in hmangaih tlar ila, thlamuam hian um ila, nuih dik in um ila, rui thei thel lakah hian. Tlulut lo tiang tiang in a rawn zuar tawh in chu a sang tel a sing tel pawh a lo awm che. Unaute u, ka rui dawn lo u, eng atan mah kha ka ka ti ve lo tih hi kan tute beginners department atang hian in hrilh theih ila.

Vawiin lau pai deuh u, in fale in fale fale a thleng tur khan siam awk a, Lalpa a lo kal leh mah chuan chhuan tlo Pathian rawngbawl chhuan Lalpa hming lam chhuan a biak buk a kal thei chhuan chhuan awihsan thei chhuan ruih lo thei chhuan.

Krismas hmate hian tawng mah hi thihna vang lian awm sung si. Chumi tur chuan Zainani hmingin man kan sawm. He Kohhran Pavalai in pawh lohna programme, rawng pawh lohna programme kan hman tawp zanah hian Zaina hian Lalpa, kan zing a tam lo inatna nei rawn inkhawm. Natna ber fawt nei te, ril lam natna te, ruh leh sai tika lam natna te, tha lam leh nawk lama chak lohna ber fawt lo nei tawk te, pumpui leh chhul lam te, ruh chuktua leh tha te,

Hnathawk a feng dang awk te nena pawh chawng lung ber a hual in a lo thlen sel a, i chialawte fa tih lo awm e reng thei rawh se. He khawvel hian chhungkua hi rawn vawr chhiat tumin Europe uiloa thlipui angin rawn nuai buk buk mah sel a, chutah chuan nawlna thiar chak ai ang a, Lalpa an chhungkua hi chel ngeh chhung deuh a lo ni rawh se. Chutiang ata chuan i malsawm nan zai erawh kan hlan e. Lal Isua hmingin kan dil che. Amen.